Huwa tal-housing illum u lil Matthew, il-chief of staff. Issa, intefaw bil-qedaw. Ejjan bil-dismu. Taj, mela. Min se jibda jitkellem? Nibda, inti il-ministru, il-ministru. Meta Għajdinna. Meta nisma l-istorja ta' Daniel, eh, ta' Luk, eh, kienu u kol anka Fabrizio, dawnu ma' aspirazzjoni, aspirazzjoni kontinwa. għal żgħażagħ oħra li għandhom il-vizzju tad-droga. Ispirazzjoni għall-ġenituri tagħhom ukoll għaliex fuq kollox qatt mhu tard u jekk hemm il-għajnuna u dak li jkun imur ifittixha, hemm ukoll it-tama l-ħajja ġdida. Jiena ftit tax-xhur ilu kienu kellmuni l-Caritas dwar il-problema li jsibu nies li jkunu qed jagħmlu l-programm, biex ikunu jistgħu jkollhom akkomodazzjoni u jerġgħu jibdew il-ħajja mill-ġdid. Din hija sitwazzjoni li naffaċċjaw anke aħna fil-qasam soċjali, jiġifieri kemm l-Awtorità tad-Djar u anke l-Ministeru u niltaqgħu wkoll ma' żgħażagħ li jkollhom dik il-problema. U l-Caritas kienu kellmuni dwar proġett li xtaqu jagħmlu fin-Naxxar, dar antika, li jridu jibnuha bħala blokka biex ikun hemm numru ta' appartamenti għal dawn iż-żgħażagħ biex jerġgħu rijintegraw ruħhom fis-soċjetà. Jiena llum hawnhekk wara d-diskussjoni li kelli mal-Awtorità tad-Djar ħassejt li kellna nħabbru wkoll inizjattiva li bħala Gvern u anke bħala Awtorità niffinanzjaw

Illi jitilqu u joħorġu mid-djar tal-Caritas imfejqa mid-droga biex għall-ewwel isibu fejn joqogħdu. U għandna l-Ministru hawnhekk illi qed jgħid il-Caritas illi se jara li din id-dar li ġiet għandhom b'wirt issa se titranġa ruħha u se ssir flats żgħar għal dawn iż-żgħażagħ. Enormi il-kummenti ta' issa madux id-direttur tal-Caritas imma qalbu għadha hemm mhux vera Leoni? Jiena llum segwejt mill-qrib dan il-maratona u smajt ħafna esperjenzi tal biża' biex tidħol fil-programm u biex tagħmel ir-riabilitazzjoni. Però jiena naf ukoll li hemm biża' oħra li ħafna drabi hija meta temmejt il-programm b'suċċess u trid terġa' toħroġ 'il barra. Hemmhekk hemm l-isfida jekk għandekx sapport tal-familja, jekk għandekx xogħol stabbli u jekk għandekx dar. U naħseb din kienet l-ispirazzjoni għalfejn din il-binja fin-Naxxar l-Awtorità ħa tkun qiegħda tidħol għaliha biex tgħin lill-persuni fit-tranżizzjoni tagħhom lura fis-soċjetà. Ok, mela nirringrazzjakom, kumment mingħandek, id-Direttur tal-Caritas, Anthony, għandek għandek il-microphone hemmhekk. Il-problema hija li naħseb anqas nista' nsib kliem u anqas nista' nsib kumment. Għal dan il-ġest enormi, di kienet ħolma kbira, speċjalment residenti anka nisa jgħidulna b'din il-pjaga ġieli jkunu bi tfal, l-isfida li jkollhom, allura dan huwa rigal kbir għal dawk ħutna li qegħdin fil-bżonn u mbuttatura enormi biex jerġgħu jingħaqdu magħna fis-soċjetà kif jixirqilhom. Grazzi kbira, bla kliem. Ah, grazzi kbira. Grazzi Leonid, grazzi Ministru. Grazzi Monsinjur il qiegħed magħna hawnhekk. Grazzi mill-qalb u nerġa' ngħidilkom din hija xi ħaġa kbira ħafna. Allura intom illi qed taraw il-kontribut tal-gvern, qed naraw il-kontribut tal-oppożizzjoni, hemm il-kap tal-oppożizzjoni u s-sinjura tiegħu jwieġbu t-telefon. Se nkellmuhom ukoll dal-waqt. Jekk jogħġobkom aqbdu dak it-telefon.